ni mano e your pride ni ka gigo koke liel so mano nyalo miyo oganda wa ok dhi to kiyudo joma timo kamano tidhi nono skundgi tibiro yudo ni skundgi ni chien ok gin joma odhi skul maber moko onego telne oganda so nitie timbego maseneno thurwa kata e liel mane wan go ma ng'ato nyalo kelo amor ni jomuoroni o make sure ni liel odhi mbele morumo ma the family otimo neno, ma ruodhiwa mag chife mane nitie otimo neno kata bang' ka tuoli osewuok. So ng'ama timo kamano kionge idea to mano koro wachni so ok support Nyasuna but wan members of the party and emomiyo ineno ka biro kanyo kata MP mobiro kanyo ok en a member of the family but I gave him the due respect ni en ema nyaka odhi oluonga tuol injando osebedo osiepna en be ase campaign I've campaigned for Ayiecho in Muoron I've campaigned for Omamo in Muoron so Muoroni an gi many people and Muoroni is like second home to the people of Nyakach I also have interest in Muoroni. So miyo Nyasuna's family and family maseng'eyo for long. Our parents work together and Nyasuna is a young man we are nurturing. Kodwar ambition mar jo Muoroni ema biro determine. An ok ago kura kuna. But to call him to talk a liel mantie You don't muzzle opponents ni ok losi. Apani jowa duto mabiro nyakach oseneno kata joma lero koda kata joma laro koda gabanan. In nyakach onge chieng' ma ji nyalo dhi ni yany ni biro ka in an aspirant. Any leader mobiro we treat with respect. We'll give you your chance, ibiro talk, jowa will listen to you, kae tidhi. To kawo ji moko kata prabich ni miyo kong' shows the kind of leadership you are. Kar mondo ikony bereaved family kata orphaned children timiyo ji kong'o ni mondo odhi oba jomoko gi kidi kata nikete ei niang'. And you take pride in that. Mano leadership ma time ne osekalo.

Koyobe is running with my opponent. Amba abiro dhi diko wigi kun because they know ni I'm capable of doing that and I'm equal to task. Mano be ker buog yaye. Hmm? E-, erokamano yes. mana kar hmm. miwachono ahero gima yeah. wacho ni in hmm. gi interest e moro ni kandie koyo ne clip moro wuok kama koyo ne ywak ni eh, chal ka gima uh, ah, gavana ma Homa Bay mano Gladys Wanga ochungo owadgi ma Robert Nyasuna mondo mi ochalenje to gini ne ok odhi kode maber. Ineno ni Muhoroni ng'ama nyalo tere yudo maber. Gino kata inyalo wacho kata ng'e ni eh, ma osiepni to ma be family friend. Gima notimoreno ne chalo nade? Wachane kendo nowacho ni Ah, Ywak nitiere. Ah, James mm. Koyoma bende en mbunge ma Muhoroni ne wacho ni chal ka gima Gladys Nyasuna Onga mano gavana ma Homa Bay ochungo owadgi jadolo mondo mi o challenge ka to gin e chama achiel
ing'e ni kisetiyo ne jogi maber to an opponent obiro to ok inya bedo in a panic mode apani koyo oluoro competition with a young blood mhm. mane gino nyalo wacho kamano

Unless ni Gladys osedhi Muhoroni mowacho ni an ema chunge. An pok aneno kama Gladys owache kamano. So an aparo ni Koyo neno mana ka mbi mar Nyasuna ni biro malo. And then in a panic mode, ODM is democratic. Kata ka your brother is the chair or your sister is the chair to the chair does not chair the nominations board mar ODM. ODM negi structures and they have ways of appeal. Mane momiyo kata jwa moringo miwacho noringe eh, Linda Mwananchi gionge ma party oseriembo kata Sifuna. because nyaka obed subjected to the due process and mano emomiyo party osendikonegi mondo gibi giwach ane korgi gimomiyo gikawo gigo dine oseriembgi chon dine nie ODM is not a democratic party mm. so koyowe panic Nyasuna like everybody else has a right koneno nonyalo chung' ang'o miyo pod ok gi complain ni Abil Nyasuna who is the MCA of Masogo ward is also Gladys sister. Nekech ok olar kom ma oronar, ne ok awinjo kong'ow lando ni Gladys emokele mondo ochung'. Is the MCA for the last 10 years Abil Nyasuna who is the elder brother ma kata Gladys luwo bang'. We've seen people we had the party leader Raila Odinga and we had Ruth contesting in Kisumu. Pok naneno ka joma ochung' gi Ruth in Kisumu wacho ni Raila okelo nyamin gi mochungo. We had Oburu running for Senate in Bondo. Onge kama ne ng'ato osedhi mowacho ni Raila was the party leader in Muchungi. Oburu was the MP in Bondo. You saw somebody else came and took over Ochanda. They ran against Ochanda. So ne ok ochunge, ne ok omiye ticket because ODM is a very democratic party. So apani mago nyiego ma gitemo kethogo nikech nitie joa maber ringo e chama ka to gin be gichung' nyamakara mago be bedoga siasa ka mm. so nitie joma ochung' nyamakara mwang'eyo mm. ang'e ni nitie joma ochung' nyamakara yes Erokamano. Mm. Wadwa dhi Nyakach. Uh, nyakach ji lwaro kuma bende koro idwaro ni. Nitiere ji laro jopiny to ji lari. Ji laro jopiny ne gidwa kura jogo ma bende koro chung' madwaro mjumbe ma Nyakach. Nitiere ma jogo jogo ma bende lari nikech uh, ging'eyo ni in kaka thuondi kata thuon ma Nyakach. Gino ma bende wacho ni an koro ng'ane masiro ema dhi kawo komno ma bende koro aweyo. Oganda mathoth ma Nyakach, ma jo Nyakach osegombo winjo ni to ma mjumbe marwa koro wuok dhi malo e kom mar governor to Nyakach iwe gi ng'a?
Nyakach ok anyal wacho naweyo gi ma gi ng'a nikech Nyakach nigi jowa mang'eny mang'e ni nyalo rito kom mar MP. To joma nigi teko mar yiero kom mar MP ma nomiya an owuon naonge teko manyalo yiero-rago. To koluwore gi teko mar Nyasaye, notiyo gi jo-Nyakach moketa kanyo. So Nyasaye manyalo keto ng'ato, to koketi to nyaka ilos gi jopiny nikech Nyasaye tiyo gi dhano. Ok otiyo gi dhano miloso gi jopiny ma jopiny ochung' kodi oungi mkono tidhi adhi bedo MP, wan gi ji mang'eny madwaro to giduto ok anya wacho nanyalo ungora gi ng'a nikech an koro gichalo nyithinda duto. So abiro rito ma jopiny omiya ka pati be osedhi mogo gi peksi moyud ni ng'ane maber machamo miyo tiko mar ODM to mane ng'ama bro ungo mane kama koro abro dhi mm. mondo akampen ne MP no an be nyakach. koro sani to ok anyal wacho nikech gichalo nyithinda duto ok inyal wacho ni ahero ma Ah. moloma lakini Tong- nitiere mihero gi chunyi e kata ka ahero gi chunya to ok anyal wacho Eh, ok anyal wacho dhi public nawache Mm. koro ang'e ang'e ni ahero gi chunya Mm, to nikech kiwachi luo nogo ngero be kamoro ni ni nyabondo mohere moyieyo ng'ado koro mano ok idhi ni wacho king'e ni ero nyathi molo jomoko mm. but gima ng'eyo ni ng'eny jo nyakach be dwaro ni owinj pacha nikech tich masetiyonegi mm. dhano ok eri nono ineno kane wan muoroni Tineno ka jo Nyakach nyalo sungore ni gin gi Technical Training College which is one of the best in the region with equipment ma equipment go moko kinya yudo kata Kisumu Polytechnic kata many polytechnics in the country. Nyi neno ka nyiche watimo career fair ma nyiche nokelo nyithindewa duto. nitiere gik miluongo ni insecurity ne chandowa. Ineno ka nyaka cha built more police stations, kidhi Kapsorok, kidhi Katito, kidhi Sondu Miriu, kidhi kidhi got Kawaombo, kidonjo Sondu, wasegere. Kidonjo Goro kamwagere TTI, wasebuilt. kibiro ka DC marwa ibiro neno kaka wasetemo mondo wager walos utego eko nyaka ka police kata man papo nditigo so we've invested in security so jothuru ong'eyo because security was a big challenge mm -hmm. and mane momiyo gi appreciate my leadership in nyakach kech many people seneno gik matimo mwa reduce Chon ne ji nindo gi dhok e ot, kendo kidhi tinyalo nyisi ni wasebiro konygi wakawgi. Nikawogi gi maundu. Koro mago dok chien. Nitie achiel achiel malidhore, but koro gidok chien. Joa biro ng'iyo gik mwasetimo e yore mag skunde. Nyi neno ka nyiche skunde otimo penj higa mokalo. In Kisumu County, Ka koro igolo Maseno to skunde duto mane nie top 100 nineno kowuok mana Nyakach. Ne ok owuok Ineni sub county gin kane wadhi kucho kibiro kacha ne dhi Nyabondo ni nyathini somo kata osomo Nyakach Girls to ibiro neno ka nasetiyo mwaketo lam modhi nyaka kuondego. Sani lam mano giko bochno. Nyase tudora gi sirikal ma wantiere mar broad based ni. Malamno koro idhi tieke kowuok Oboch modhi nyaka Kusa ka bodhe tie nam. kendo moro dhi biro wuok nyaka pok madhi e tong'wa gi Homa Bay. Moro be dhi wuok Katito to odonjo Awasi ko otudowa gi Kano. So magi biro ease life ne jowa and improve security kendo biro keto wuoth bedo mayot. nitiere moko ma pod aluwo mok adowacho ma pod ok watieko mm. kaka mo wach ma wuod nyaywe owacho ma wuok mm. Kapsorok mm. orach ochando jowa and gin joma osechung' koda kabisa e yore mag kura embe waluwo wechege mondo en be wane kaka wabro lose Erokamano.
Yeah. Uh, kaka uh, wuod Nyakach modongo Nyakach mochako yudo telo ma Nyakach motiyo ne jo Nyakach kuom terms mogwaro uh, sani koro iwuok e komno mar mjumbe idhi e governor. Nyadhi mane ma bende samoro kata kibedo uh, e projects duto misetimo ma samoro kibedo piny to mori wacho ni adieri gini to natimo to iyudo ka chunyi bende ne gimor. e Nyakach. Erokamano, apani gik manyalo wacho nasetimo en improvement mar infrastructure in schools. Mhm. Nyakach nigi schools mang'eny moloyo any of our sub counties within Kisumu and aparo kata within Nyanza. Kech kang'iyo skunde man Nyakach, kamoro skunde man one ward in Nyakach oyawo skunde ma Kisumu Kisumu Central te. Skunde ma one ward mae Kagolo Nyakach, mm. abiro yudo noyawo skunde kata ma Kisumu East, Kisumu West and Muhoroni. But skunde wago ng'eny gibiro yudo kase touch ngimagi. Nitie moko masetimo ma we coordinate through Arambe's. Nitie mang'eny mwasenyiewonegi bas e sa nitie mapod wadhi nyiewo. Kaka sani nitie bas madhi nyiewone nyithindo mong'ol miluongo ni St. George Special School. Gin nyithindo mong'ol maonge kaka wadhi ketonegi bas. Nitie achiel kuom jowa manohinyore manoyudo ajali mapod apani unyalo paro Coptic ka noa e liel nyaera ma bas no be nodhi aparo ne gin badhi ywe wang'gi adhi nyiewo ne gi bas manyien put in the budget we paid ilosogi nitie skundwa machon miluongo nolembo mano chak mana gi people like Tom Mbuya and the late Samson Odoyo so in honor of those fellows and then one of the longest and uh,

So mago wasetemo masani ng'eny skunde wago. Infrastructure nitie schools ma change all classrooms and moko watimo through CDF, nitie moko ma through my connection, CSR or inviting some of the leaders in Nyakacha and we come together. Mm -hmm. So nitie mago ma bwatimo mwamanyo jowuotwa ma oko ma Nyasaye bet ogwedho lwetgi. Ok atimgi asa ne Davidwa, koro gikonya tijni endi. Yeah. Ero kamano, uh, idwa chung' gavana kaka ng'a? Isomo kanye? To isomo gi ng'a? Mago ne wach moya kuom Mheshimiwa Adumo Wuor. eh, mwadwa chung' gavana ma Kisumu County uh, wach nodhi ahinya isomo kanye isomo gi ng'a tidwa bedo gavana ma Kisumu kaka ng'a mheshimiwa idhi e kom mar gavana uh, ah, 2027 jochung' ochung' mang'eny to mana kaka iwacho ni oganda luo dwaro jatelo makare Japiny jo Kisumu duto koro neno jogo ma bende koro nie ng'wech. Mm. Wuoye gi jo Kisumu.
Erokamano. Mm. Nyoro nadhi ywago osiepna miluongo ni Abuya Nyakwaka. Mm -hmm. Manyicha en achiel kuom johala ma Kisumo ka. Jubilee Market maseng'e kuom ndalo mang'eny kendo achiel kuom josiasa. Ok anya dhi ywage to nitie jachung' moro manyoketo mine moko ma kidhi to gidwaro ni gigo koko mondo ekir winj weche miwacho ka ji nie liel. Mago gin timbe mag jomokuong'. Kinyalo dhi kama ji nigi lit, tiwacho ni dwaro ni tel ne ji. Kata mana MCS wa ok ane ka timo kamano ma Kisumu. Mano kata MCS wa oloyi kidwaro gavana. The MCS wan go Kisumu ka aneno ka many of them are very polished. To ka in ng'ama dwaro ni obi otel ne jogi tidhi e liel, timiyo nyithindo kong'o. Kata idhi ichwikogi, ori orogi e liel ni mondo gigo koko kata gipamni. Mhm. Chik jaluo chon liel ne ok pame. Pame liel en kuong'. Kaeto ka ji osaye liel tiwacho ni adhi amiyo u 200. Kwadwaro leadership makare to ji nyaka bed transparent. ma seche moko ng'ato nyaka ng'e. Kata pese gin kata financial campaigns bedo control. Kech idwa ma bedo gavana ni dhi pango ji. You can imagine a governor ni koro kaka wan ganyang' cha ni en gavana ni kotieko liel to keto ji ni rieduru mm. apogou pesa. ok ni kare. Ang'e ni jo are in need kendo jo chandore kendo gombo pesa go. But nitie yore minyalo timego and not to win the vote. Mano iluongo ni voter bribery. Tinyalo mana bribe ji. If you are popular, why bribe the people? Mm -hmm. Kipani in popular, nidwaro kom mar gavana. Ang'o mi idhi kwecho tikwayo pesa tibiri bribe go ji? Nyis ji your true worth. Nyis ji gima in go. Nyis ji gope mag in go. Iwinjo nyis ji how you acquired this property. Nyis ji kumiae gi mm-hmm. kuma ne ichake gi kuma idhiye. Yeah, you should be very transparent to the people. Mane kinyalo nyiso ji ni kibedo entrusted with the billions coming to the country, then you can be able to take care of it. Mm -hmm.

to skundi no ne perform nade to jomoko to nodhi nade to imbe nikalo even to join the university kidwa bedo gavana ok inyal nyiso ji kaka an kamoro ne an mana e low court kisumo kacha adhiye to an mana clerical staff tadwa nyiso ji ni an magistrate or an an advocate

mm -hmm. yeah so maga are some of the questions mwapenjo and mage ma seche moko kelo yuma thurwa ka koro wanyiso johane jopiny wong'eyo jothur wong'e they'll decide ng'ama ging'e ni they can entrust with the future of Kisumu and the future of their children because the current governor set some standards. ma we need to mondo wa maintain going forward. Uh, Mheshimiwa kapok watieko nikech saa yie mondo apenji mm. oganda Luo samoro bende penjore ni uh, kaka Mheshimiwa Duma Owuor ma bende umbe lach nikech eh, sani iseloso osiepe Kenya mangima ang'o momiyo idwa chung' gavana ma Kisumu daki uh, wan gi position mang'eny wan gi senator wan gi gavana wanyaka gi kom mar ker mar piny Kenya ang'o momiyo gavana ma Kisumu Mm.
Seche moko gik ma ji dwaro gi yugo step by step. Mm -hmm. Ok an ng'ama ohero adho ka. An ng'ama cut is coat according to his size. Adhi e gima ng'eni oromo koda at the right time. Ni time ma wantiere ni ok an more prominent moloyo anyang' with the positions he has held.

to thuru chien ka tiwe tidhi ng'awrie gima nyalo miyo iwil gi kaembi kaka jomoko winjo wacho mm. so miyo we want to go for what we know we can be true to our people and then bedo governor kech kae ma I've worked with the local authority local authority emana where the devolved system and I was going to parliament and I believe me I can deliver to the people mm. of Kisumu and pick it from where Kanyasayo Ye, our governor, will uh, leave it in 2027. Professor, we legacy moro ni Kisumu and Europe. Uh, lake mari maduong' ne jo Kisumu County kata lokruok midwa kelo negi. Mm.
Lek mara maduong' ne ka Kisumu town en Europe to the Kisumu sub counties will be Singapore, China or Japan. Yeah.
Erokamano uh, ah, kawo thuolo makende mondo mi asomane comments moko achiel ariyo adek to wadhi tika tika nyakoro mgejwang' Uh, ma iluongo ni duondo nagi koro samoro bende wakaw thuolo makende mondo mi wasom penjo pono ni wanyalo bedo ka ndie gi penjo moro amora uh, wan ka gi iluongo ni uh, Triza Makagumba Junior wacho ni amore wach mar dhi idhi nyiewno ma idhi nyiewne former school uh, Naki bus Uh, but pod ago na bayo mano wacho ni school me bas school me wacho ni dhi nyocha wan gi Vincent Kajomo wacho ni watching live from Game Rise sub location in North Nyakach Ward, Nyakach sub county together with my lovely wife Lilian Onyuro and my son Zurel Onyuo Awasi Katito Road. Wacho ni eh, Awasi Katito Road, Awasi Katito Road rach sana. it's under program ma tamaking it's going to be tamak tawasika tito road mm. we put on the program mm. for tamaking mm. yeah Uh, then wan ka gi kange the live channel wacho ni wa listening erokamano peter huku piny na uh, mheshimiwa duma giwe pako wanga seche te wanga kata ting bade to onge kama odhiye ka idwaro governors to many japiny ilos go Ang'o moja piny paro ni uh, ichung' kod gavana Wanga Kabisa? Because I'm loyal to the party. I'm loyal to the party, not to Wanga mm -hmm. or anybody. Just tell them I'm loyal to the ODM party. Mm -hmm. The way I've always been and will always be. Mm. Mm. Uh, ah, Jakambai meya wacho ni ka omos mowuok kuom jo ohala masondu tichni ne luwi wuon owuor Nyasaye oritnwa in. uh, Vincent Ouma uh, okay ma en pa japiny wawasom ni ng'ato penja ni your relationship with Babu Owino his relationship with Babu Owino
ba Babu Owino is my friend Babu Owino is my friend we talk I guide him where I need to

But me, I've always worked with the people. Yes. Mheshimiwa eh, Nyakach ogolo kacha yawuoyi kata mana ruedhi bende ma wuok Nyakach madwaro kom achiel mar governor. Nyiswa ni ma wuok oko mondo mi unyis jopiny ni upogru mbele kacha udhi ruoru mondo ugol wuod Nyakach achiel kose ng'ato ka ng'ato dwaro mare. You know. Be une riwruok?
Nyakach kata kom mar bunge mang'eny osebedo ka wuokga. But apani useneno ka kom mar bungeno kata kiwuotho Nyakach pok nineno ka ndiko kata t-shirt moro e nyinga kata ogudu moro tineno ka gigonaga kura. So jomowuok gi endi have never been tested. Mm -hmm. They've never tested their popularity. They are making a maiden attempt. Mm -hmm. So let them go and try Nyakach will speak. Mm -hmm. Yes, at the right time. Uh, penjo mogik kama kaw kuom japiny Owino jatelo wacho ni as mheshimiwa about Kolweny Sondu Road please mbona ijawekwa lami Kolweny mm. idhi kete under under the World Bank Ring Road. Yes, idhi kete obed abeda mos. Mm -hmm. Gik mabeyo ok bi kamano sani wasekete idhi time. Mm -hmm. Ase aselose apanie pod en mabor. Mm -hmm. Yeah. Uh, ah, ko kamano nyikora mgej wang' kamoro amora mintiere nikech sa kawo thuolo makende mag oniero kamano maduong' ahinya kuom kete mane chuny onagi tv adundo ah, jaluo chakre ne wachaki ka wan kande kaachiel kod moluor uh, Mheshimiwa Aduma Owuru ma en kacha mjumbe ma Nyakach kuom Ragajwang' kendo jachung' e komno uh, mar gavana ma Kisumu County ga gana ariyo kod piero kod abiriyo kabende nwago kode mpaka kanyo kuom Ragajwang' erokamano maduong' ahinya kuom ote magi ma bende ikelonwa studio kanyo kuom Ragajwang' med mana uh, kete e chunyona gi TV luwe chunyona gi TV Facebook pages magwa uh, chunyona gi TV TikTok chunyona gi TV kati subscribe e channel mara mar YouTube mar Chuny Onagi TV. Kamano ne japicha mara Felix Omondi uh, motimo matek maneno ni iyudo pichni maler kowa achiel kachiel e studio mag Chuny Onagi TV kaachiel koda uh, midusa mar chenro ni Nelson Mandela Okore wuod Ofunyo Jerusalem motimo matek mondo mi uh, yud uh, pichano e yono makare. Kapok watieko nyaka romga jwanga dhika thuolo makende mondo mi uh, mheshimiwa thuolo mare makende konyiso kacha wachne mogik Anyakora Mgajwang kendo kutieko nwan to piny luo chomo kanye mheshimiwa uh, ma en kamera mari kinyalo loso gi japiny
adwaro nanyis jowa ni gima duong' ahinya ni manyaka wariti kwadwa ni warit legacy mar baba kata mar Jaramogi en ni mondo ogandawa orit chama mar ODM. mondo wabed united e chama mar ODM nikech kuku mar ODM en oganda mar onagi kata ka jomoko ka nie iye kanyo. So mane mo wadwaro ni mondo wawach. Adwaro ni ogandwa mang'eny oparane. Pado mane moluor manosewewa Owino Jashirati nogolo ne Jaramogi konyiso oganda marwa, oganda ma ginyalo winjorego kata ka weche obedo matek. Kaluwore kanyo apani mano nitie pado mnoket kitimonego Jaramogi Rapar kowino wero kopo mare. Mano nyisowa ni jomwa nyalo bedogo gin mana jogot. Koro apani mago ogandawa oriwre mondo kir thua gi oganda mamoko and wang'i mbele and siasa kir pogo ahinya mane gima dagomb ni mondo anyis oganda maro mondo kwa riwore to thuru abro dhi mbele e yore mag dongruok paro mwanya bedo ni wan gi paro mopogore kisiasa Kirdi nopogwa ma waket gik moko ni ng'ato koro nyalo paro nolos ne jowadgi moko jo maundu mondo wariwre mondo wadhi mbele eh, and in supporting sirikal manyawan go sani ni yeah. Nikech siasa biro biro ji biro go kura and kata ka ji ogo kura to kura higni abich ten sani nyiche ka joa e kura mhm. sani ngima mar bunge ma wantie sani ni odong' mana gi dweche apar kende to ji dhi e yiero so an anyiso jowa ni wechego kir pogwa mondo wabed united so that wanyalo konyo joma osetiyogo ti mondo wanon chandruok mang'eny jowanego wabed ni wanyalo konyo jowa man gi needs gi chandruok. Like Kisumu wasebedo gi weche mag insecurity mang'eny. Kata kwawe moko mwacho mag kisiasa jowa mang'eny ma seche moko inyo gi jo maundu gotieno ka piny oseloko mudho. Kok wariwore to gigi biro medo dhi mbele and thurwa biro dok chien. Adwaro na tek uh, opportunity ni mondo be agone Colleague mara miluongo ni Jared okelo mos kuom wito mama mare manyowito mang'eni biro yik bang' jumbe ariyo. Nyawadhi wachung' kode tadwaro nagone mos. Mar ariyo adwaro nanyis jowa ni kiny abiro bedo gi bura consultative meeting madwa nawinj pach joga ma jo ODM manyakach kiny. nitie officials maseluongo mag ODM and all aspirants ma Nyakach mwadwaro ni waket wiwa together mondo wa consult wang'e kaka wanyalo dhi mbele gi challenges mantie gi gik ma giparo ni onego atim kata gik ma giparo ni chama marwa onego otim. Koro kiny narom kodgi. Koro adwaro nanyisgi kamano. Kata nyadwaro nanyis oganda marwa ni ma joga machung'negi Nyakach ni kasetieko burano to nitie wuoth ma be anyalo bro dhi e piny mar ah, Amerka manyalo dhi nitie buche moko man go Amerka ma bro dhiye kochakore kiny gotieno nyaka rumo mar dweni eka bro duogo koro anyalo bro bedo maonge Koro agombo ni mondo gilamna kadhi to Nyasaye otelna mondo adhi maber mondo waduoki. Yeah. Erokamano tieko gi comment achiel ma jowinjo wino jatelo wacho ni I love Adoma because he give platform to everyone including the upcoming young politicians he is the next Kisumu boss ask Mheshimiwa about Kolweny Sondu Road mbona hajawekwa lami pano mano osepenji miduoko kamano to Uh, kapok watieko en gi jodito mani iwuothogo ka ok wanyalo luongo nyinggi kata wanyalo tieko inyalo miyogi shout out mm. E, e, erokamano mm. kanya nitie gosiepna miluongo ni abilo mondi mm-hmm. mano wuod kakola mm-hmm. en one of my ps mawuothogo Kae to an gi wuod agoro miluongo ni Kevin Sodongo. Mm -hmm. Yes, mano ba achiel kuom jolweta mantiere okany. Mm -hmm. yeah. Uh, kwa kamano wan kaka chunywa nagi tv adaka othulen makende e lo uh, uh, joma bende watiyo godo kandi mago ni erokamano maduong' ahinya kuom kawo thuolo kendo yudo thuolo mar bedo kodwa kandi kwago mbaka uh, kendo kuom dwoko penjo achiel ariyo adek ma bende jowinjo neno godo kata joneno penjo to ng'eny ka ok wasomogi te ang'e ni brodo thuolo to ibro neno kaka bende uh, samoro japiny dwaro achiel ariyo adek. Erokamano maduong' ahinya kendo wageno ni uh, idhi chopo kopo ni wadwaro mondo mi chak itwag gi japiny uh, wambe wawishi mondo mi ibed gi wuoth e yono makare kidhi e piny Amerka ikelnwa ber gi japiny. Erokamano.
Kok kamano nyakwar Mgajwang' akawo thuolo makende mag oniero kamano maduong' ahinya kuom kete chuny Onagi TV med luwo wa pages mago chuny Onagi TV uh, TikTok page chuny Onagi TV Facebook page kati subscribe e YouTube channel marwa mar chuny Onagi TV mane tai chenro ni en an Steve James aka nyakwar Nyarunyi wan uritu masani Ma en dwond onagi.